people una welcome back to my channel today liquor rose and shex don come under fire after a recent video wey be say they do together for the trip wey be say they go and also fina fans don come and come laugh her as her fans wey dey call fination no gift her anything for her birthday Rufina she did her birthday few hours ago and she turn twenty seven years old according to her and she show us five beautiful outfits wey be say she use take celebrate the birthday. These na some of the outfits wey be say the girl use take celebrate her birthday. When it comes to um photo shoot, Phyna I no sure say anybody beat her for this their big brother industry oh. Because I don go from starting again go check all Fina photo shoot um, cloth. I don see say nobody come close. Pay detail attention to the clothes wey be say she dey she dey sew for all this photo shoot wey be say she dey do. You go see say they dey they dey very expensive and dey very very mature. So as the birthday dey go on, people dey wait say um, wetin be the gift wey be say Odogu Fination go give her, they no see. because wen um bella fans actually gift her five million naira for her birthday phyna fans come out to come laugh her but I no really still I never still understand the war wey be say dey go on between phyna fans and bella fans because bella did her birthday few um days ago and she actually um phyna actually celebrated the girl and bella returned the favour too so I wonder why the fan base dey attack each other like that so make we just see wetin dem dey talk for online. So di first person hear sey is it a must for fans to gift dis house mate all di time because people dey come out dey laugh Phyna fans sey dey no get money to gift her na so so noise dem dey make for every where for internet. So ma continue come sey is difficult out there I couldn't afford to keep donating year after year for someone I already voted to be a winner shame come put laughing emoji come raise im hand up which means e don tire.

If dem give Phyna gift, we go must see am. So another person come come come say your eku kay transferred five million to her two percent fan base and they transferred it to her on her birthday. Fan base where student full. If is Shekz FC, I would understand. The truth be say Shekz fans get money well well, mo no mo no lie. Uh-huh. And Bella fans to the try because actually her last year birthday they actually gave her 13 million naira with so many expensive gifts where we say she unbox unbox tire But dis year things don hard for Nigeria if we wan tell ourselves the truth life is very difficult in dis country right now so I believe to say na wetin make people no too gift her dis year and dem still try so anybody wey give you five naira sef you need to dey appreciative dis period. Dat person here say Fination didn't gift their fave or what? i wont believe let's wait because i know they contributed they might not actually give her but wetin i see online they actually go the fans contribute money and buy things for all this orphanage they carry and go do just be like sensitization for that side and wetin they do they go out go give to all these orphans so now something and now something for them to fit create that type of awareness it means to say their heart actually they in a good place the must say now only the housemates go the chop all the time the last comment here say faye wey dey embarrass and disgrace gem everyday phyna doesnt deserve a pine a pin from anyone such a loud ras crazy insane woman the the last person here come laugh come put cho cho cho people heart in as much as phyna dey behave the way she dey behave you see her fans the ones wey really dey loyal to her dey loyal to her dem no gree leave am unlike the ones wey be say quickly run leave the fan base

Di BBN housemate wey be say suppose go on dat tour suppose be Beauty, Liquor Rose, Sheggz and Ne-Yo but e turn out say Beauty no come go and we never really know wetin really sup. Some people dey speculate say e fit be because say di guy and Ne-Yo don get falling out, some say e fit be because say one thing one thing but we never dey sure, we still dey investigate to know why Beauty actually no go for dat tour after she don come out to come make announcement, promote di. this particular travel wey be say supposed travel so for there particular video wey be say i see for my screen the police dey try to snap shakes picture and so the thing come vex children with anger they start to body shame liquor for no reason some say she dey always force friendship she force herself for guys wey be say no like her others on the other hand dey insult sheik say sheik can never go on a trip with his own money say he dey always do community trip dey go cheap trip wey be say dem sponsor give am I never please BBN fans if you ask me so make we see some of the things wey be say dem yarn about this their trip wey be say dem go for few days now so the first person here say always forcing friendships come put laughing emoji una remember some people don dey drag Liquorose say she first of all when she come out for the house she go dey chingum bros They say she chingom cross tire eh, after Emmanuel dump her, she can't go the chingom cross. Now she can't the chingom saga where two of them they do that couples eh, chronicles na skit where two of them they do. Now people they drag her for that one. So now when we say they see her with share, she they try to snap checks picture dey fit talk say she dey force friendship. Another person say Liquor is too masculine to be feminine. which kind thing be this come put laughing emoji you for get this kind of tomboy um composure i no know as i wan take put am but e no mean talk say the girl no dey beautiful for my eye Liquor na very beautiful girl if you ask me o when Liquor even dey inside the big brother house then she has always been beautiful even with the pimple wey be say dey her face wey everybody dey laugh her that time she has always been a beautiful person she is not a person that lives a fake life so i no see why people go look Liquor finish dem go hate the girl tell pesin say dis is normal dis is real life not fake life going to di studio for photo shoot and paying high wen you could just ask your friend to take nice shots of you dis is how we all take pictures they are doing great beautiful. Another one say I was trying to understand what is wrong with the video but I can't find so I came to comment section yet no one knows. Me I no see anything wey dey wrong with the video she's just trying to snap the picture from a better angle um e no mean talk say we need to start to body shame the girl. Another one say, Gather here, let's laugh if you think both Liko, the the photographer, and Sheggz, the poster, are funny for this act. Abeg make una leave two of them o, make dem enjoy their trip. The next one say, My ship, Likwa and Shege, in Jesus name amen. Na wa o, na everything na im BBN fans dey ship. Why una go come put bella na if una ship Liko Rose and shegz i no want problem o, di last person come say shegz on di community trip come put laughing emoji. Whether na community trip o, whether na personal trip o, whether na in inverter trip o, it doesn't change anything di fact say they are enjoying themselves, e just good say sometimes when we see good thing make we just clap for am, enjoy it and move on. Una take care, una bye.